Shwmae tyd dach chi? Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Fan yma, rydym mynd i darganfod sut i lawrlwytho yr taflen oddi wrth yr tadwr fa ar gyfer yr cod taddiad yn y iaith PHP. Yn yr fideoedd rydym wedi ei gwneud ynglyn â'r iaith hon, rydym yn arddangos sut i uwchlwytho ac i lawrlwytho y pecynnau fel llyfrgelloedd, yn yr Adwfar, ond mewn gwirionedd, nid ydyn ni'n cyfyngwyd i mewn yn dim ond y llyfrgelloedd neu'r pecynnau, rydyn ni'n gallu datblygu holl daflunau hefyd, ac wedyn yn ei uchllwytho i mewn yn y cadwfa hon, sef y cadwfa gyda'r cyfeiriad rhyngrwyd Packages dot org, trwy ddefnyddio y meddalwedd perthnasol, sef y gorchymyn Composer. Er enghraifft, os rŷn yn mawrlio i'r wefan gyda'r cyfeiriad packages dot org, ac wedyn os rŷn yn archwilio ar gyfer yr pecyn gyda'r yr enw ap fel hyn, ac wedyn ar yr ochr y dde, os rŷn yn dewis y rhain sydd yn taflu'n fel hyn. Mae gyda ni yr 1,764 ohonynt. Nawr, er enghraifft, os ydyn yn torchi lawr i'r pecyn fan yma gyda'r er enw'r o'r defnyddiwr, athlon 1600, a gyda'r yr enw o'r pecyn, php cysylltnod proxy cysylltnod ab. Rydyn yn gallu gweld ar y ochr dde, mae'r y pecyn hwn o'r fath uh, taflun, Felly os ydych chi'n yn mocleio i'r cadwrfar github.com, ac wedyn os ydych chi'n yn agor yr ffael uh, cyfansodwr.json, mae'r hyn yn cadarnhau mae'r er pecyn hwn o'r fath taflun hefyd. Felly, os ydyn yn dychwelyd i'r tudalen wefan ar gyfer y pecyn ar yr packages.org neu pecynydd.org i feunsefydlu yr taflen hwn ar yr cyfrifiadur lleol, mae angen inni i rhedeg yr gorchymyn hwn fan yma. Felly nawr os rŷn yn creu y llygells cyfamserol, er enghraifft gyda'r yr enw cyfamserol 1, ac wedyn i mynd yno fe, ac wedyn nawr os ydyn ni'n yn creu y llygells arall ar gyfer y taflun, er enghraifft prawf 1, ac wedyn os ydyn ni'n yn mynd yno fe, ac nawr os ydyn ni'n yn gludo y gorchymyn o'r blaen i mewn fan yma ar yr gymell, sef yr gorchymyn cyfansoddwr, creu cysylltnod taflun, gwagle, ac wedyn yr enw'r o'r datblygwr, sef athlon

Nawr, os ydyn ni'n yn rhestru y cymwysiad o'r pregeth gyda'r er, dewisiadau a namin ac wedyn A ar gyfer y Saesnig i gyd ac wedyn L ar gyfer y Saesnig hir. Felly, Maen nhw wedi creu yr is-package ar gyfer y taflu'n gynta o'r enw o'r pecyn, sef uh, php cysylltnod proxy cysylltnod app. Ac wedyn os ydych yn mynd â fe, ac wedyn gwneud yr un gorchymyn fawr y blaen i rhestru gyda'r dewisiad namin A, L a gyfer i gyd ac yn hir gyda'r manylion Felly, fan yma, mae gyda ni yr ffeil cod tarddiad dechreuedig ar gyfer yr cymwysiad hwn, sef index.php neu mynygai.php, a dyna y cod Felly, yr amcan o'r arddangosiad hwn yw i arddangos, yn hytrach na defnyddio y feddalwedd y rheolwr pecyn ar gyfer y iaith raglenni PHP, sef composer neu cyfansoddwr ar gyfer yr llawrythiad o llyfrgelloedd neu yr modolion i cynnwys fel yr rhanbarth o'r rhyw, taflen neu cymwysiad neu ap sydd yn fwy, er enghraifft,

o'r taflun, felly er ei fod yn dweud mae'r hwn yn taflun, mae'n ein cael ei ymdrin fel llyfrgell, oherwydd mae'r yr myddolyn hyn yn cael ei galw oddi wrth y prif

Felly os rŷn ni'n dychwelyd i'r wefan packages dot org a wedyn os rŷn ni'n edrych ar yr dudalen wefan ar gyfer yr PHP cysylltnod proxy yn hytrach na'r PHP cysylltnod proxy PHP cysylltnod app.

gyda'r diwylliant i Erfyn oherwydd mae'r hwn yn llyfrgell ond os rydyn yn dychwelyd i'r pecyn o'r blaen sef y php cysylltnod proxy cysylltnod app mae'r er diwylliant i rhedeg gyda'r er feddywedd cyfansoddwr creu cysylltnod taflun oherwydd mae'r hyn yn cymwysiad yn ytrach na'r llyfrgell Unwaith eto, os ydyn ni'n yn chwilio ar gyfer pecyn arall, er enghraifft gyda'r er enw proxy, ac unwaith eto os ydyn ni'n yn dewis y fath i fod yn taflun, Er enghraifft, mae gyda ni yr un fan yma gyda'r yr enw'r o'r datblygwr, le proxy, ac hefyd gyda'r yr enw o pecyn le proxy, yr un peth. Felly nawr os yr ni'n yn ail ysgrifennu yr gorchymyn hwn, ac wedyn os yr ni'n y dachwel i'r pegell uchod, Unwaith eto, ac nawr os ydyn yn rhedeg y gorchymyn, cyfansoddwr gwagle creu cysylltnod taflun gwagle ac wedyn yr enw o'r datblygwr, le proxy, ac wedyn blaen slaes yr enw o'r pecyn, le proxy unwaith eto, ac wedyn pwyso ar y botwm dodiad. Nawr os ydyn yn rhestru cymwysiad, dyma'r yr pregell ar gyfer yr pecyn. Nawr os ydyn yn mynd i mewn yno fe, fel hyn, a dyma'r y cymwysiad. Felly os ydych chi nawr yn rhestru yr ffeiliau cod taddiad, Dyma'r y rhain. Os ydych chi'n yn edrych union yn y darllenwch fi, .md ar gyfer i marcio i lawr yn y Saesneg. Felly os ydym eisiau i rhedeg y cymwysiad hwn, mae angen i ni i rhedeg y cremyn PHP le proxy, felly dyma'r er pwynt cychwynedig ar gyfer y cymwysiad hwn, neu ar gyfer yr app hwn. Nid yw hyn yn llyfrgell i cymwys yn rhyw fath o ap neu cymwysiad arall, ond mae'n e'n cymwysiad neu ap go iawn, ac rydyn ni'n yn gallu ei llawrlwytho nhw ac yn ei mensefydlu nhw ar ein cyfrifiaduron lleol trwy ddefnyddio'r meddalwedd neu gorchymyn Composer neu cyfansoddwr Ond yn hytrach na defnyddio'r dewisiad 'i erfyn' neu 'i require', rydyn yn angen i ddefnyddio y dewisiad 'create hyphen project' neu 'creu cysylltnod taflun'. Wel, beth ydy hyn yn arddegau i ni fel datblygwyr o'r apiau i mewn yn yr iaith rhaglenni PHP? Wel dwi'n meddwl mae'r hyn yn arthygau os ydyn ni eisiau i cadw ein cortadiad union yn y cadwfedd fel packages.org ac hefyd fel github.org, nid ydym ni'n cyfyngwyd i dyblygu dim ond union yn y llyfrgelloedd Rydyn yn gallu datblygu holl cymwysiadau neu apiau hefyd, ac wedyn i uwchlwytho nhw fel apiau neu gymwysiadau cyfan gwbl i'r cartrfeydd ac i gyfrannu nhw fel y rhain. Felly, er enghraifft, os rydyn yn dychweld i'r prif pregell ar gyfer yr arddangosiad hwn, ac wedyn os ydyn yn rhestru cynhwysiad o'r pregeth ac os ydyn yn dod i mewn i'r pregeth gyfamserol prawf 1, felly os ydyn yn creu er enghraifft y pregeth newydd ar gyfer y tablu newydd gyda'r enw fel enghraifft Taflu'n un. Ac wedyn nawr i mewn yno fe, os ydyn ni'n yn rhedeg y gorchymyn cyfansodwr gyda'r dewisiad i cychwyneddio, fel hyn. Ac wedyn nawr, os ydyn ni'n yn galw hyn yn gyntaf gyda'r enw o dablygwr, fel hynna'n, ac wedyn y blaenslaes ac wedyn yr enw o'r pecyn, sef taflu'n un, fel hyn, ac wedyn yr yna'n gallu dweud mae'r hwn ddim ond ar gyfer ardd dangosiad, fel hyn, ac wedyn mae'r er manylion ynglyn â'r awdur yn cywir, ac wedyn ynglŷn â'r gwastadolrwydd lleiaf, yr hyn yn gallu dweud mae'r hyn yn dal yn y gyfnod o'r datblygiad, neu dev, ac wedyn, felly yn hytrach na dweud fel arferol mae'r hyn yn llyfrgell, yr hyn yn gallu dweud mae hyn yn taflu'n neu prosiect fel hyn, Ac ar gyfer yr trwydded, mae'r hyn yn MET sydd yn dweud dach chi'n yn gallu defnyddio ac yn ailsgrifio ac yn dosbarthu ac yn gyfrannu hwn trafod eich derbyn y mae'r eich defnyddiad o'r meddalwedd hon yn hollol eich cyfrifoldeb eich hunain Ac wedyn, os ydych chi'n parhau gyda'r er cymbellau yn mewnosod y uh, gwag ac ydych chi'n cadarnhau yr cynediad hwn, sef y data yn uchod, ydw, Ac nawr, os ydw i'n yn rhestru y cymwysiad, dyma'r yr ffael cyfysodwr.json, ac nawr union yno fe, fel o'r blaen, dyma'r y manylion. Nawr, os ydyn yn dechrau i datblygu rhyw fath o cod dyddiad union yn yr iaith PHP, er enghraifft, gyda yn gyntaf yn creu yr ffael mynegai.php ac wedyn, os ydyn yn arddangos rhyw fath o tudalen wefan fel hyn, ac unwaith yna fe, rwy'n gallu gosod rhyw fath o cod taliad i mewn yn yr iaith PHP ac wedyn rydyn ni'n gallu allbynnu rhyw fath o data fel er enghraifft os ydyn ni'n allbynnu y dyddiad yn yr Phebyrdaidd yn gyntaf y blwyddyn ac wedyn y mis ac wedyn y dyddiad ac wedyn gwagle ac wedyn yr ar ac wedyn y munud ac wedyn yr eiliad fel hyn. Nawr os ydyn ni'n yn ateb y ffel ac wedyn ymadael, nawr os ydyn ni'n yn dechreu yr gwenydd ar gyfer yr cod tafiad PHP gyda'r y

fel hyn, nawr mae'r yr gwesteiwr ar gyfer yr wefan leol yn cael ei gwesteio ar yr porthladd ta'r mil, nawr os ydyn ni'n yn dychwelyd i'r porwr, ac nawr os ydyn ni'n ymchwilio i'r gwesteiwr lleol ar y porthladd ta'r mil, A dyna ni, dyma'r yr allbaniad o'r fel cordaddiad o'r oeddem ni'n dyblygu dim ond nawr. Wedyn, os oes ni'n yn pwyso ar y botwm F5 i adnewyddu y tudalen, fel da chi'n gweld, mae'r er eiliadau yn adnewid, neu adnewyddu, Felly dyma'r cymwysiad neu ap go iawn, er ei fod yn hynod o fychan, sydd ysdyn yn gallu ei uwchlwytho i'r cadwrfa ar GitHub ac hefyd ar packages dot org. Nawr yn ôl yn y terfynach, os ydyn yn ymadael allan o'r ymdaithiad hwn, trwy bwyso ar y botwm rheoli ac wedyn uh, llythren ec fel hyn. Nawr, os ydyn ni'n gwneud uh, rhethriad o cymwysiad, mae gyda ni dim ond uh, doi ffael, ond rydyn ni'n gallu ei uchlwytho i fyny i'r cadwrfeydd. Felly, ar gyfer hyn, yn gyntaf mae angen inni i creu yr cardwfa lleol gyda'r y meddywedd git eg i ti fel hyn, achos ar y foment nid ydy hi yn bodoli, felly mae angen inni i mewnbynnu y gorchymyn git gwagle ac wedyn init neu Cychwyneddio, ac wedyn y dewisiad Namin B ar gyfer cangen yn Saesneg, ac wedyn yr enw o'r cangen, sef prif yn Saesneg, sef main, fel hyn. Ac wedyn, maen nhw'n wedi cychwyneddio yr cadwrfa git gwag yn yr plicell fan yma, ac os ydych chi'n nawr yn rhestru yn llawn, a dyma'r yr is-tegell ar gyfer yr cadwfa git, sef dot git. Nawr, mae angen i ni i ychwanegu cod tadiad union yn y fe, ac rydyn yn gallu gwneud hyn trwy'r gorchymyn git Falle, ac wedyn, y gard Seithnig ychwanegu, neu add, ac wedyn y llawn atalnod i cynrychioli pob dim, fel hyn. Nawr, mae angen inni i ymrwymo yr ychwanegiad i mewn yn y cardufa ac rydyn ni'n gallu gwneud hyn trwy gorchymyn git gwagle

Ac wedyn pwyso ar y botwm dodiad. A dyna ni, a ni'n wedi amrhywio y doi ffael. Nawr yn ôl yn yr poriwr, y cam nesaf yw i lofnodi i mewn yn y wefan GitHub.

Ac yn ei lido i mewn fel hyn. Ac wedyn, rydyn ni'n gallu clicio ar y botwm i greu y cadw fa fel hyn. Wedyn, mae angen i ni i wthio yr cadw fa lleol oddi wrth yr isbygell dot git i fyny i'r GitHub ac rydyn yn gallu gwneud hyn trwy'r ailysgrifio i mewn yn y tocled bwrdd, y gorchymyn fan yma i wthio cadw'r fa bodoliedig oddi wrth y llinell gorchymyn ac rydyn yn gallu ailysgrifio trwy bwyso ar y botwm fan yma o'r dde ac wedyn ar y llinell gorchymyn rydyn yn gallu lido i mewn fel hyn ac wedyn pwyso ar y botwm doddiad Nawr mae angen i ni i mewnbynnu yr defnyddiwr enw ar gyfer cyfrif ac wedyn yr cyfrnar, sydd nad ydy'r er cyfrnar ar gyfer y cyfrif, ond y tocyn mynediad personol ar gyfer y gwrsyddiad o'r gwthio i fyny union yn y cadwfa ar-lein. A dyna ni, nawr mae'n wedi gorffen, nawr os ydyn ni'n yn dychwelyd i'r porthwr, ac wedyn os ydyn ni'n yn dadebru y dudalen ar gyfer y cadwfa, fan yma, Dyna'r ddau ffeil, sef yr cyfansodwr.json ac wedyn yr mynegai.php. Nawr, os ydyn nhw'n yn mafrio i'r wefan packages.org, ydyn nhw'n yn gallu dal ymostwng yr app neu'r cymwysiad Neu'r pecyn hwn newydd, trwpaso ar y botwm i daw'r ymostwng ac wedyn mae angen inni i mewnbynnu yr cyfeiriad, sef yr un fan yma. Ac wedyn i pwyso ar y botwm i wirio. Ac wedyn i daw'r ymostwng. A dyna ni, nawr mae angen i ni i osodi y bach GitHub. Felly ar gyfer hyn mae angen i ni i glicio ar y tri dot ar y dde, fan yma, ac wedyn i dewis gosodiadau. Ac wedyn, mae angen i ni i ddewis yr gwefan falle, ac wedyn i ychwanegu y wefan fach, ac wedyn ar gyfer yr cyfeiriad ar gyfer y talu rhithiad, mae'r yr hwn fan yma. Ac wedyn ar gyfer yr fath o cymwysiad, mae hwn yn cymwysiad blaenllaes JSON, ac wedyn ynglyn â'r cyfrinach, mae angen i fenbynu y cyfrinach i mewn, ac wedyn ar gyfer y digwyddiad, rydyn yn angen dim ond y digwyddiad gwthio, ac nawr rydyn yn gallu pwyso ar y botwm i ychwanegu yr wefan fach. A dyna ni. Nawr, os ydych chi'n dychwelyd ar y wefan packages ar gyfer yr dudalen ar gyfer yr pecyn, nawr, mae'n yn arddangos heb trafferth ar yr cadwrfa wefan packages.org. Nawr, yn ôl yn y terfynell a'r y cyfrifiadur lleol, os ydyn yn dychwelyd i'r pregell prif ar gyfer yr arbrofiadau cyfamserol, sef fan yma, nawr, os ydyn yn creu rhyw pregell newydd fel prawf 2, Ac wedyn yn macrio yno fe. A yma. Nawr, oherwydd mae'r hyn yn taflu'n yn atrach na llyfrgell, yr hyn yn gallu rhedeg y gorchymyn fan yma, sef y gorchymyn composer neu cyfansoddwr i greu y taflu'n gyda'r enw fan yma. Oherwydd mae hyn yn taflu'n hytrach na'r llyfrgell, rydyn yn, yn defnyddio creu taflu'n yn hytrach na'r erbyn. Na, os ydw i'n yn glido i mewn y gorchymyn ac wedyn pwyso ar y botwm doddiad, Mae gyda ni y neges gwach, ni ellir canfod y pecyn gyda'r yr wastadolrwydd yn wastadol, felly nawr os ydyn yn penodi yr wastadolrwydd i fod yn y gyfnod datblygu fel hyn, A dyna ni. Nawr, os rydyn yn rhestru yn gyflawn, uh, cymwysiad o'r pregell, dyma'r er pregell newydd gyda'r enw'r o'r pecyn, sef taflun 1. Nawr, mae gyda ni yr un ffeiliau cod tadiad fel o'r blaen, Nawr, os ydyn ni'n yn rhedeg y gorchymyn i dechrau yr gweithiwr ar gyfer yr wefan lleol, sef yn defnyddio y dewisiad namin prif lythren S ac wedyn yr enw o'r gwenith, sef yr lleol Westeiwr, yr ymar, ar y porthladd, er enghraifft y Tair Mil, fel hyn. Felly, mae'r yr gwasanaeth ar gyfer yr wefan wedi dechrau ar y porthladd Tair Mil. Ac nawr, os ydyn yn marchio iddo fe fel hyn, a dyna ni. Dyma'r echddyniad o'r cytarddiad PHP. Mae'n yn arddangos y dyddiad a'r amser ac os ydych chi'n pwyso ar y botwm F5 mae'r eiliadau yn adnewyddu. A dyna ni i gyd ar gyfer nawr.

gwahanol ar y cyfrifiadur lleol. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Tan y tro nesaf, cadwch saf a hwyl.